Awle tun tum kan video ah chuan Aadhar leh bank account seed dan kan en ho dawn a, chumi hmain kan hriat tur pawimawh chu kan Aadhar leh phone number kha link ka ngai a chuan aaa kan bank account na kan number kha a in a na ngai bawk a ni kan Aadhar link a nen khan aw. Hmasa berah chuan chrome ah kan lut anga chuanin npci tih kan search anga chuan alo lang hmasa berah hian kan lut anga npci tih a khan chuan khitlai ah thaiphei pathum awm a chung kil veilam kil ami khi kan hmet anga. chuanin customer tih ka hmet leng a chuanin bharat adar seeding enabler tih hi base tih hu kan hmet leh ang a. Aadhar seeding hei hi kan tih tur kha nia account details aadhar map status ti ang vel hi ahh a mamawh tan chuan hei tangkai tak vek a nia kan thil tih tur ber kan tih suah hunah kan lut kual tur a ngai ta ila tunah rih chuan aadhar seeding deseeding tih ah khian kan click anga chuanin kan aadhar number kan chhu lut ang hetah hian. chuan ceiling te hi kan hmet ang chuan kan bank -- kan thlang anga hnuai chiah ah hian hei select bank piah ah hian kan seat duhna bank kha kan thlang ang aw kan link duhna bank kha chuanin oh option pathum a awm a hei hi fresh seeding tih hi ahh a dar leh bank account la seat ngai miah loh tana tih tur a ni a. chuanin a hnuai chiah movement same bank with another account tih hi entir nan S B I ah saving account kan lo nei a current account kan lo nei tel bawk ta khatah khan kan saving account ah kan chhit mek a current account ah kan chhit duh a khatianga kan thlak duh chuan a second na tih hi thlan tur a nia chuan-- A third option hi from one bank to another bank tih hi tih hi bank hran atanga atanga bank danga va seat dan tih na nia a entir nan state bank ah kan lo seat mek ta mizoram rural bank ah kan seat duh chuan a a khatiang khan a hnuai bera mi hi thlan tur a ni aw bank dang atanga bank hrana va ahh va insawn ang a nih chu.

agree and continue tih kan hmu thang chuan in aadhar kan link na phone number ah khan otp kan dawng ang a kan otp dawn kha kan chhu lut leh ang a. Confirm kan confirm ang a chuan hei tian your other number is currently mapped to india post payment bank i tuna i other hi india post payment bank ah a in seed mek a union bank a-- i thlak duh chuan confirm tih hi hmet rawh tih na ania confirm tih hi kan hmet ang imm tihian a in process mek a heh hei hi a chang chuan a rei a a chang chuan tihian a zo nghal thin a a then chuan i hnih khat nghah ngai te a awm thin a hetlai reference number tih hi kan chhinchhiah ve hrim hrim ang a aw aw aw a zo nghal daih a ni ang. Aw friends hnam birthday kha kan chhinchhia anga a tang rei chi awm khanin ahh a status eng nge a dinhmun va check theihna kha a awm ta a khan ri friends number kha kan chhinchhia anga aw tikhanin hei other seat dan chu a ni mai a tikhan hei a success nghal a a harsa lova thil awlsam tak a ni a chuanin. ihh mi china option chi hrang hrang ho kha hun te la tam bawk a video a sei ve deuh nan han enkual dawn chin ila aw tangkai pui te an lo awm tak khan han lut kual chin ila. home tih eehh home tih hi ka hmet a chuan khi option hrang hrang a awm a aadhar map status tih ah hian han lut chhin ila farm hmang a kan aadhar kan chhu lut leng a hei hi kan aadhar kan link mek na kan seed mek na. check na a ni a eng bank account berah nge kan chit kan hriat loh chuan heta tang pawh hian an check thei a ah kan aadhar number kan chhu lut ang a captcha chuan check status otp kan chhu lut leh ang confirm anga ah hei. An chinah khan ka thlak zo chiah kha nia hei bank name union bank of india tuna ka ah ka seat mek na a lang a ti hian chuanin enabled for dbt tih hi direct benefit transfer a nia lam pum chu a awmzia chu entir nan nr emaw pm kisan tih te la thin ka la awm ta aw scholarship tih te pawh heng hi a hma kha chuanin-- kan bank account ah ngawr ngawr khan a hriat awlsam nan kan sawi anga kan bank account ah ngawr ngawr khan ihh an rawn thun thin ta kha kha bank account fel lo te awm thin ta a ni heti ang ah khanin pawisa khan kal na tur nei si lo kha a let leh ta mai thin a fel lo awm khan khati ang en na ar tih te a dawng tur in a an dawn loh phah kha a awm thin a ni kha kha. a tih reh nan dbt hi an rawn siam ta eng nge a dar kan a dar hmang kha ah kan dar mil khan an rawn thun tawh ta a ni ih account fel lo te kha lo awm ta se nar te scholarship te kha hetah central lam atangin an rawn sanction tawh ta khami kan account ah la lut si lo kan account a fel lo vang khan lo la lut lo ta se khami kha kan a dar nena kan sit hun hun. kan tih fel hun hunah khan kan puisa kha a rawn lut dawn a ni entir na an kum khat te lo dawng tawh lo ta se account fel lo vang khan aadhar a sit hun hunah account a fel hun hunah khan kum khat chhunga a dawn loh zawng zawng nen khan enar kha te khan pian kisan emaw te kha an dawng vek dawn tihna a nih chu hei hi aa hriat zan atan khan sawi ve mai mai nih chu hre lo leh tangkaipui te kan awm tak khan aw chuan in. option dangah khan lut leh chin ang aw eng berah nge kan luh leh ang aw e a chhuna ka sawi tak ah in process rei deuh in in seat chhung ni hnih khat te awm thin ka tih kha khatiang rei deuh a awm khan ku a hnuai ber request status check tih ah khuan in a chhuna chhinchhiah tur reference number tih ka dah ah ka sawi hmang khan a check thei a ni aw. Eng nge aa a zo tawh nge tawh lo tih te kha a lang thei ta, ka mi check na kha ania kan lut chin ang. Aw ti hian a lo lang ang a, ih seeding tih ah hian kan click ang a, chuanin eng nge chin a kan thlan option kha kan thlang leng a. Reference number kan chhinchhe kha kan chhu lut anga tikhan ahh step ngai ang khan kan ti leng a chuanin ada account details leh hian kan lut ve leh chin ang ah aadhar number kan chhu lut leng a OTP kan nghak kha kan chhu lut leng a. a server a down a intih tlat mai a nangmahni in lo check ve tawh mai dawn nia aw khati zawng kha aadhar seed . Aadhar ah leh bank account seed dan chu a ni a chuanin ka video te in lo tangkai pui a in lo hlawk pui teh a nih chuan min lo like sak a min lo subscribe sak leh turin ka rawn ngen cheu a ni aw min lo share sak bawk dawn nia ka lawm e.